Gas gen i bethau rhamantus. O, oh, sori, sa well i mi gyflwyno'n hyn i chi basa. Dwynwen ydw i. Nawdd Sant Cariadon Cymru. Anniwylliant. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod, dyla Santes neu nawdd Sant, sef rhyw fath o brif Sant gariadon yn Cymru, fod yn rhamantus a bod wrth ei bodd efo blodau, calonnau, swsys a siocled. Wel, dwi yn joio siocled. Ond dydy'n stori i ddim mor syml â hynny. Felly gawn ni warad o'r petha lyfi dyfi ma plîs? Felly pwy ydw i a be ydy'n hanes i? Wel yr ateb i'r cwestiwn cynta ydy Dwynwen, un o 24 merch y brenin Brychan Brycheiniog. Oedd, oedd gin i 23 chwaer. Go iawn! Roedd hyn yn ôl yn y pumed ganrif. Do, ddaru chi glywed fi'n iawn, y pumed ganrif, felly dros fil a hanner o flynyddoedd yn ôl. Dwi dal yn edrych yn dda am fy oed yn dydw. Ond mae'r pumed ganrif mor bell yn ôl a mae nghoe yn... Wel, mae'n dechrau mynd, a... Dwi'm cweit yn siŵr pwy ydw i na be di'n hanes i a bod yn onest efo chi. A dydy'r llyfrau hanes 'ma ddim yn cofio'n iawn chwaith. Neb yn gwybod y gwir go iawn am i fod mor bell yn ôl. Dim hyd yn oed hwn, y llyfr hud a lledrith yma. Sbiwch be dwi wedi ffeindio.

Yn lle anghofio, da ni'n adrodd straeon yn rhannu chwedlau. Sbïwch arna i, yn torri 'nghalon. Yn ôl y llyfrau hanes 'ma, dyma lle mae'n stori i'n cychwyn. Dwi'n crio, wedi fy mrifo. Na, dw wedi disgyn na llosgi'n hun am byd felly. Wedi fy mrifo gan serch. A dyma pwy sy ar fai. Meilon da fodryll. O, o'n i mewn cariad hefo fo. Wrth fy modd. Ond roedd Maelon... Esgusodwch fi. Na welliant. Roedd Maelon wedi torri nghalon i. Doedd o ddim y dyn o'n i'n meddwl oedd o. Roedd o wedi bod yn reit gas efo fi. ymosod arna fi. Felly nes i benderfynu rhedeg i ffwr. A dyma fi'n dechrau gweddio. Gweddio, gweddio, gweddio. Gweddio i beidio bod mewn poen yn meddwl am meilon. I beidio torri nghalon dros y sinach. Nes i weddio gymaint nes i mi syrthio i gysgu. A dyma pryd mae pethau'n dechrau mynd yn ddifyr. A dyma fi'n dechrau breuddwydio. A dyma na angel yn ymddangos. Peidiwch ag ofni, canys mae gennyf newyddion da o lawenydd mawr. Yy, angel, stori anghywir. Stori'r geni di'r lein yna. O, ie? O, sori. O, ie, Dwynwen. Ocê. Ef y ddiod yma i leddfu dy boen a thrwsio dy galon. Oh. Diolch, Angel. Dwi ddim fel arfer yn cymryd diod gyn bobl ddiarth, ond ymreuddwyd i ydy hon, a mi o'n i wedi bod yn gweddio a gweddio. Mae'n eitha amlwg i mi mae angel gan dduw ydy hon. Mm. Dwi'n meddwl mod i'n dechrau teimlo well. Yndw, dwi'n meddwl y mod i. Pam ti'n chwerthin gymaint? Wel, mi fyddi di'n teimlo lot gwell pan weli di beth sydd wedi digwydd i Meilon. Rywsut, roedd y diod yma wedi troi Maelon yn dalp o rew! Roedd o wedi rhewi'n gorn! Ond, er ei fod o wedi mrifo i, do'n i ddim yn licio i weld o'n diodda fel 'na chwaith. Ond be ddudodd yr angel nesa ddaru'n rhyfeddu i? Am i ti fod yn ddewr, a troi oddi wrth Maelon Creulon, mae Duw am i ti gael tri dymuniad. Tri dymuniad? Ar ol yr holl weddion a nes i, ro'dd Duw am adal i mi gael tri pheth. Rwan, swn i 'di gallu gofyn am lond gwlad o siocled! Neu gi bach anwes hollol ciwt! Ond na, dim fel 'na ma' Duw yn gweithio, ac o'n i'n gwybod fod hyn yn rhywbeth llawer mwy pwysig. Felly, yn gynta, mi nes i ofyn wrth Duw ddadma'r maelon. Dadrewi, dadleth. Pam fo' 'na gymaint o eiriau Cymraeg am doddi rhew? Be oedd yn bwysig am hynny oedd mod i madda i Maelon. Madda. Ydych chi wedi clywed y gair yna ar blaen? Er bod rhywun yn gwneud rhywbeth drwg i ni, da ni'n penderfynu peidio dal dig a derbyn bod pawb yn gwneud camgymeriadau. Felly dyna oedd dymuniad un, Dadmar Maelon. Wedyn, dau, a hwn di'r un pwysig. Nes i fynd chydig bach yn, do'n i'm, lyfi-dyfi. Dim gymaint a hynna chwaith. Ond nes i ddechrau meddwl am y busnes syrthio mewn cariad 'ma. A nes i ddechrau meddwl am pa mor hapus a llawn egni o'n i pan o'n i'n teimlo felly. A wedyn nes i feddwl am pa mor drist o'n i pan nes i sylwi na dim Maelon o'dd yr un. Felly, dyma fi'n gofyn i Duw i helpu fi i helpu gwir gariadon Cymru am byth. Yn drydydd, nes i ofyn wrth Duw i beidio â gadael i mi fod isio prodi. Do'n i byth isio syrthio mewn cariad eto. A dyna sut y gwnaeth Duw fi'n Santes. Santes cariadon. A nes i godi eglwys a byw fel lleian yn Llanddwyn, Sir Fôn. A fanno hefyd dwi 'di cael yng nghladdu. O, dewch laen. Doeddech chi'm yn meddwl bod fi dal yn fyw a finna 'di cael yng ngeni yn y flwyddyn 400 a rhywbeth. Sbïwch perffaith ydi'r lle! Mae 'na filoedd o bobl wedi ymweld â Ynys Llanddwyn yn enwedig i weld Eglwys Santes Dwynwen dros y canrifoedd. Mi fedrwch chi fynd yno heddiw, er does na'm llawer o'r eglwys ar ôl erbyn hyn. Ond mi oedd pobl yn teithio o bell yn dod i chwilio am gymorth ac ysbrydoliaeth i ddelio efo cariad. A mae 'na ffynnon arbennig yno hefyd. Ffynnon Dwynwen, wrth gwrs. A mi fydda i gyfrinach wrthoch chi. Mae'r slywod sydd yn byw yn nŵr y ffynnon yn gallu deud wrthoch chi os ydy'ch cariad yn un gwir neu un ffôl. Ond does 'na neb yn siŵr iawn lle mae'r ffynnon erbyn hyn, a wel, mae ngho i'n wael. A rhywbeth fel 'na sy'n y llyfrau hanes 'ma. Dwi 'di darllen sawl fersiwn. A ma' 'na ambell lyfr yn deud na fi ydi Santes anifeiliaid sâl a chlwyfedig Cymru hefyd. Wel, dwi yn caru anifeiliaid, a mi oedden nhw yn dueddol o ddod ata i yn Llanddwyn pan oedden nhw'n diodda'. Dwi'n cofio! Dwi'n meddwl. Felly, os ydy'ch ci neu gath neu bysgodyn aur yn sâl neu'ch bwdji'n teimlo'n doji, gweddiwch arna i! Ond mae yna un peth pwysig nad ydy'r llyfrau hanes 'ma'n ddeud wrtha chi. Nath Duw ddim cadw at i aur yn llwyr. Ydach chi'n cofio be oedd yn rhydydd dymuniad i? Do'n i byth isio prodi a do'n i byth isio syrthio mewn cariad eto. Wel, mae'n wir, nes i erioed fod isio prodi wedyn. Ond, mi nes i syrthio mewn cariad. A dos gen i ddim cwilydd deud wrthoch chi chwaith, dwi mewn cariad efo fi fy hun. Dw i'n caru fi! A mae Duw yn gwybod fod hynny'n beth pwysig, i garu ni'n hunain er mwyn caru eraill. A dyna pam mae'r pumed ar hugain o Ionawr mor bwysig i bawb. Dydd Gŵyl Santes Dwynwen. Nid diwrnod cariadon, diwrnod cariad! Felly, be am i chi fynd ati i yrru neges bach i rywun? Neu gwell byth, pan rannwch chi gardyn Santes Dwynwen? Mae cardyn wastad yn beth hapus a hoffus yn dydy? Reit. Dewch â'r stwff lyfi-dyfi 'na i mi.